Мин Аудубиллахи минәш шәйтани раҗим, бисмиллахи рахман. Мин Аксу авылында туып үстем. Аксуда 48 нче елга кадәр колхозда эшләдем. 48 нче елны Мәскәүгә киттек. И хәзерге вакытта да Мәскәүдә яшибез.
Сез аның туганы буласыз инде, әйеме? Әйе, аның әнисенең малае. Мин абый булай. Без шәкерт абый дибез. Аны туганнар арасында укытканнар инде. Ләкин тоже не була, кулда шулай. Шуңа күрә шәкерт абый. Әйе, шул аның исеме шәкерт дибез инде. Улы куган. Белемне әйтмә бит. Бит бада белем ни булмый бит, шулай бит менә. Бу мәдрәсәдә кая укыган антын белмим бит. Ат.
Ә бу менә зикр алу тәртипләре кайчан алды зикрне? Шуны әйтеп әйтеп китсәгез. Ул зикрне сугышка кадәр алды ул. Ага. Нидән Әстерханда Бодаит хәзрәте. Аның әбисенең сеңлесе янар Бодаит хәзрәте. Ага. Вот. Анардан алды. Алар кайтып та җырлыйлар, монда да аның ниләр туганнары, тармаклар, уллары, кызлары кайтып җырлыйлар монда. Мин үзендә нитемнчә мәртәбә күрдем, нигә Ну, Коръән мәҗлесенә булганнарны күрдем. Әйбәт таза гына, бик батыр җегет ул. Ул вакытта бик аны та ниттеләр инде. Таскайтлар, нитеп. Әлеге вакытта беләсең бит нинди хәл булганны батыр шул. Хәзер атабыз үзеңне әйтә икән, мин атырга синең пистолетың юк дип әйтә. Ул кешенең эшен белә торган бул. Нинди ни? Нәрсә уйлый, нәрсә уйлый бәндә. Һәр шундый булгай. Шәктә бит. Мин әйтәм, безнең кайнеш юк нитте бит әле бит. 19 ел хәбәре юк. Ни? Ничек әйткән, исән микән, юк микән. Менә шулай ул шул тырып басып бер-ике күзен генә әйтте малай. Исән диде. Ул ягын да әйтте, кайсы җакта исән. Вот шуннан килеп чыкты ни малай. Барысы. Җәргән теге анда күчеп, монда күчеп ни. Хатта җибәрмәгән. Камчатка. Сахалинда инде ул. Көндезен дә Сахалинда служит. Өшкерүләре дә бер хасиятле дип әйтәләр инде аның, булган. Өшкерүләре бик килешә торган булган. Өшкерү инде тиз инде ул өшкерү. Аны нидә безнең җәмәгатендә эшкәрде аны. Аннары нитте инде ул. Сиңа диде, Әминәгә әйтте, сиңа Хәмзәнеке дә җитә диде. Сине мин эскергәндә ни итә диде. Ә сиңа эскерт диде. Ул любой кешене эскерә, ул Бана мәҗлистә булсын, ул бит бөтен кешене белеп бетерә. Нәрсә уйлый? Нинди калыпта? Нәрсә дә уның уе, белә бит инде. Кеше нәрсә әйтеп тора. Тыштан яхшы, ачы нәрсә икән. Ват ул кешенең эчендә белә тора. Ул качаган да шулай. Эй, бөтенләй. Менә шундый бабайлар укый торган бабайлар бар. Мәтәм шундый бабайлар бар. Шулай итеп тора. Бик күренми шул әле дип тә куядыр юкмы. Ул беләдер и бабайларын да, укып йөргән бабайларын да беләдер и. Ә бабай безнең тоже бик ихласлы булган, менә шушы. Әйткән хәерчеләр дип. Намаз укыйсыңмы дип сораган иде инде шулай. Намаз укысаң кертәм дип.
Болай киенүләре ничегрәк иде моны әле ки аның ничегрәк чалманы кия идеме ул үзе?

Ә ди, шулай инде итеп карап, әллә ди Казанга гына китәсеңме дип куйды инде ул. Без иптәш белән Мәскәүгә килергә ниткән иде инде. Ну, анда бардык та, урнаштык инде, болай эш әйтү дә булмады да, булуыннан яшәдек алай да. Ана шул нитәде. Уңышлы ниләрне менә әйтеп. Менә бу сезнең хатынга зикер бирүе ничегрәк булды ул? Шуны сөйләп китә алмыйсыз? Ничегрәк? Үзе сорадымы ул?

Дин юлына баскач, диде. Алдан менә ниттәл ул, ни? Ник менә ник намаз укымыйсың дип баштан Хәмзә укый, син укымыйсың дип менә шулай ниткәләп. Аннары укый башлады, ниттек менә шулай

Ансы бит инде айрым гыйбадәт бит инде. Бу фарыз гыйбадәт түгел инде бу. Просто мин ай уйлым өстәмә гыйбадәт. Шулай бит. Ха, шул өчен әйтеп. Ә болай мына сөйләгәннәреннән нинди кызык шундый берәр риваятлар, караметлар исегездә юкмы? Арифулла хаҗиның. Сокланып кына хаҗдан соң сөйләүләре, нәрсә сөйләде ул, ничек барып иткәнен, сугышта булган вакытта берәр нинди кызык әйберләр, үзе белән булган хәлләрне сөйләми идеме?
Менә шуны гына әйтә, ул сугышта булганда да шулай диде. Иптәше белән яталар икән дә, әй, тели икән, тели икән. Ни дип әйтәм, Нурмөхәммәт, Алдан намаз укырга кирәк дип әйтәм, намаз укып теләргә кирәк дип. Шундый хәлләр сугышта. Ә алай менә шул. Аның аның зикре битли. Ул малай ул җылый-җылый зикр итә. Төннәр буе ул ничек җабык. Төнбатай хәзрәт әйткән, ашарга кишер ашап бит дигән. Зикер кыл дигән. Син вакыттагы нәрсә булып чыгасың дигән. Шундый Субадай хәзрәт биргән инде зикер. Ничә, ул бит алар беләләр бит зикерне аппарлык кешегә генә бирәләр. Әйе, әйе, шулай. Вот әйтә ул ни. Син аппар алмыйсың ди.

Зикер инде өстәмә. Ә улай бергәләшеп җәмәгать белән зикер әйтәләр иде мансы, юкмы ич? Вот, мен это не мимо нет. Монда булмады ул эшләр. Булмады. Монда бит строг вакыт. Ә Казанга киткәч булган. Ага. Дибәрҗәт әйтә. Ул сөйли иде. А, бөтен нитеп, вот ул шундый зикер әйтәләр иде. Анда ни генә кылынып бетмиләр иде малай, анда шундый ни зикер диләр бу бабай. Мин аны авылда булмадым. Авылда әле аны Әлмәшкәүгә баргач та аны ниттеләр әле, аның артыннан җөрделәр. Теге өшкергән эчендә малай аннан килә, анда ниләрнен әдрисләрен итеп, алай итеп, болай итеп. Шундый вакыт бит инде. Анда үзара да нитәләр.

Син алай әйтә, туп туры бит нәрсәсен әйтә. Ул әйттем бит инде, ул кешенең дөрестлеген беләдер ничек. Ха, алайда. Вахши без әйтәбез инде, эй, бу яхшы ди. Сайтта куядыр инде беләр. Яхшы. Беләр. Безгә нәрсә бар да яхшы. Ана
Канцелярга яшертергәннәр берсен дә теге. Арифулла абый шулай шулай. Кулында тәсбих аның. Килеп керә ул. Все. Тегеләргә җавап биреп тора инде. Бер кемнән генә Алладан гына курыккан. Әйе. Менә шундый вакытлар. Дөресне инде аны шуны кем икәнен белә инде. Әйе.
Ничек алмаганнар алар? Тиши алмаган. Ну, сугышта намуслы иттереп сугышкан ул. Бөтен җирдә намуслы булганга күрә ти алмаганнар инде. Шул шул. Әйе, әйе. Аны бит хаҗга да бит инде болай гына җибәрмәгәннәр. Теге дөрес булган. Тикшерә, тикшерә, малай, анда ничек тикшерәләр я? Да, берлектән килә ди Халим хәзрәт. Эй, җырды инде мәрхүм нидер, бу ни ягыннан инде, Чирмешән, Аксубай районнарыннан. Барасы килеп җырды инде малай. Нигә кияүе директор әйткән, әгәр сез аны Хаҗга җибәрсәгез, бөтен Россияне сата ул, ди. Анда шундый ниләр ий бит инде. Һәркем бара алмады шул итеп. Ә хәзер, әлхәмдүлилләһ шөкер, Казаннан да самолет төшә, Мәскәүдән дә төрт бүген җиде.
Укучылары күбееме аның, Гарифулла хәзрәтнең?
Лаеш районнары да бик шәп агырткан ул. Шул якта да. Ул безнең Кукучылардан да күп иде бит. Элекке бит тайны гына юк. Алай бик белгертергә ярамыйдыр ит. Алар бар да уртан гына ник. Теләгән теләүчеләр күп малай. Рәш кеше җыелса, хәзер бит кеше берен-бере сата малай ник. Шулай инде. Вот шул безнең историяләр шул инде. Тик алар, ну, Казанданың авторитеты күтәрелде хәзер, конечно.
Кемне ул? Шул, шул сектабин. Арифулла Виязын.
Анда ул җирендә бит, нәрсә, медицина, медицина.
Ә болай үз чорында аның берәр кемнәр бар ие? Иш- үз- Үзе шикелле кешеләр бар иеме?
Бар иде, менә Сафия абый белән ниләр иде. Ә, Хаша Сафия. Ә, ә, Сафия абый. Исә районда да бер кеше бар иде бездә. Хаша Сафи дигән. Шәрибовларга бара иде ул. Өч ай ураза тотарый. Дальневой, ди. Япуй да хзмәй, аракы да эчмәгән ул, ди. Безне, ди, теге Чемберлин, Англия патшасы, Тихий океаннар аркылы әллә каян әйләндереп барган япун сугышын. Коралларны ачып җибәрәбез, ди, корал җук, ди, тәр тутырып җибәргәннәр, ди, тәрләр. Уж. Ну, сатылган. Ну, ну, ну.
Россиягә зыян итә инде. Ай, ай, ай.
Үзләре бит инде патша, патша, а, менә бит. Екатерина II, немец, немец патшасының кызы инде ул. Алар бит менә патша, патша инде алган инде. Менә укымышлы, укымышлы, дин исламны ала бит, шуны кебек. Менә шулар сөйлидер инде. Ай, бик ни инде шәл булган. Хәзер автобусда ул аппактан киенгән ул, таягын. Хәзер шофер инде. Акча бирмәй генә икән. Әй, бабай, дип әйтә ул. Теге шофер, менә ул. Исән сау гына җөрмә, акчаны учлап биргән тегенә күзенә. И утырып кайткан бит инде баладан хәтта. Бигәйгә дигән.
Аның бит ничә баласы бар и? Марфула хәзер. Вот э,
туган әпти он ике бала тапкан алар. Аларның балалары үлеп барган. Ә бит Мәсхүт абый үлде әле 24 нче елы скатан тим белән үлде. Вот это, икән ит.
Ташкент ягына кадәр үлеп үлеп калган аның малайлары. Яшьләргә бер-ике нәсихәт әйтеп куй инде, киләчәк яшьләргә.
Син дә яшәргә телим инде. Алла юлында булсыннар и дип менә нәрсә ислам юлында намаз укырга ихтирам итсәләр и дип һәр нәрсә ислам дине намаз белән башлана зәкер ару пак беренче ару пак йөрергә Үзең үзең нитәргә. Әгәр исәнлегеңне саклыйрга телисең икән син, әйбәтләп арып, вак килешергә кирәк. Моныга бит акча да кирәкми. Акчаны бер чыгарга кирәкми. Үзеңне пакьлап, үзеңне җуып йөргән җитә. Аллаһ Тәгалә нитә.

Кешене кеше итмәгән, олыны олы итмәгән минем өммәтемнән булмас, дип бит пәйгамбәребез әйтә. Шулай. Шуңа күрә бер-береңне хөрмәт итеп, бер-береңне истә тотып, бер-береңә дога кылып яшәгән вакытта гына нур бәрәкәт була. Аллаһ, менә бит. Шулай.
Менә Мәхмүт дисең, менә сагынып йөрдең син аны искә төшереп. Менә Аллага шөкер, бергә җәнәшә җырыйбыз менә хәзер.